Sou, an da sprange mer erëm zréck. Ech begréissen iech hei zu enger neier Episode vu Splatoon 3. Den Story Modus hun mir lescht Kéier vill gemeet, hat no enger langer Paus erem Stëbchen gemeet. Ziel haut definitiv am Stream, jo an op Youtube spéiderhin, fir den hei Secteur wou mer nach dru sin ze finishen. Wat ech elo eben mierken wat bësse schued ass, ass dat mer wéi mer opgehal haten lescht Kéier sin all eis. Ass deen do dann net gemeet? Tuertortur, fee, dat ass deen do. Dir mierkt, e gëtt erëm eens. Tuertortur, wou steet deen dann? Deen hu mer net gemeet, okay. Dat heescht Nummer 3 an Nummer 10 musse mer nach maachen. Dann géif ech soen, mer fänken un an da luede mer eng Kéier Splatoon 3 mam neie Splatfest, respektiv elo fir Iech net al Splatfest, ech huelen elo haut op, wou d'Splatfest och ass. Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, respektiv Tears of the United Kingdom, soen ech mol ëmmer am Gag. Esou musse mer dann alleguer d'Géignere packen. Dat hu mer net gemaach. Dech hu mer net gemaach ze hunn, okay. Esou, kommen dann do. Bon, do si mer elo. Wann net, da spille mer eis e bësse waarm, da kucke mer, wéi engem Level mer nach e bësse wat maachen. Schéngt awer Ah, dat kënnt mer net bekannt vir. Euh, voilà, hutt der Courage, hutt der, ähm, wéi soll ech soen, ja, hutt der äh, Wäisheet, wat ech gelieft hunn. Ah, lo kommt déi och schonn zrëck, lol. Äh, oder sidd der ähm, staark, respektiv ass dat den éischte Choix gewiescht, wat een do laang net gemeet, dee kënnt net zrëck. Ähm, dat waren d'Theme vu Breath of the Wild, bësse sou mam Bild och dann d'Referenz gemeet vum. Ganondorf vum The Zelda, deen zwar der wësse Bescheed hei am Land, The Zelda, dat d'Champignon just siche geet, an dann nach den Delonk alias Link. Hien huet mat Breath of the Wild bëssen en cool Crossover gemaach, fannen ech top, muss se wierklech dofir luewen, hunn d'Spill dowéinst och emol erëm ugepaakt, Traureg un der Saach ass eben, datt e bëssen doduerch, datt soss keng Leit sech awer elo méi gemellt hunn fir d'Splatfest, bis op de Melvin, deen der e puer Saache erageposst huet, ass deen eenzege leschte Lëtzebuerger, dee menger Meenung nach Splatfest spillt, oder Splatoon generell nach spillt. Ech menge mir hunn alleguer wat mat kënne kréien. Jiddefalls déi Deel hunn se awer nach, och wann d'Spill scho bëssen, muss mer hei elo erof? Jop ok, och wann en heiansdo d'Gefill huet Splatoon ass um Stierwen. Den Online Modus, ech hat keng Disconnects de ganze Weekend, ass gutt dat ech mech widder op den Dengen do gestallt hunn. Geschter ass de Gandalf Kinnek gin, also ja mee d'Ophuelnahm ass vum 6 Mee an der war am United Kingdom d'Kréinung vum Ganondorf souzesoen. Kann och eng Kéier eppes erwähnen, ech hat esou Memes gesin dat d'Madame vun him als Grinch Presentéiert gouf. Dat Thema och eng Kéier, dat ass scho ugeschwat. Oh, dat do ass net gutt. Dat ass net gutt. Dat ass schonn eng cool Passage, dat hei. Mat Lächer och en plus hei. Dat ass cool gemeet. Also dat gëtt elo ganz witzeg. Wann ech elo nach net driwwer kommen, gëtt ganz, ganz eepel. Also deen hei Level ass gäil. Do kënne mer soe wat der wëllt, dat hu se richteg cool gemeet. Sou, komm ech elo dohinner? Jo. Ass hei awer elo näischt méi dran. Mee op jiddefalls brauch de Raid Splatfest. Gutt gemeet, gutt probéiert. An hoffen alt dat heiansdo nach sou Events kommen. Si geschwënn Eentchen aus dem Land dee wahrscheinlech och den, jo, ech kucken déi ganz Zäit den Salmini un, de Mister Goofy. Äh, dit. Den ass gutt mir de Schlëssel krut an da guck mal um hei rauszekommen. Ass fir de Schlëssel misst du hanne sinn oder eben hei nach oppassen, dat mer äh, riwerkommen. Dat wars Breakfast dem also ech hat bëssen eng Zweifel e Mënschen soen am Ufang wat ze do brénge kënnten. Also do war ech wierklech ferm zweifelen. Ech hu bësse gefaart mat 3 Themen, si scho bäi zwee Themen, déi op eis et net gi krut. An trotzdeem och wéi hei Tour Tour Tour, also Tour Tour Tour, och dee Level hunn elo séier gespillt, mee war usprochsvoll, definitiv. Sinn awer elo ofgeschloss a kënnen da kucken iergendswéis nach bei den zweeten Honnen ze kommen, wann ech mech do net ieren. Jo, mat de Këschten ass bësse konfus am Sënn vun mir hunn déi meescht jo am Fong gemeet. Dann kann ech hei am Iecht sou erofsprangen. Jo, ech sprange mer hei mol eng Kéier erof. Hei ass och déi Passage nach wou mer Saache musse fannen. Äh, déi wahrscheinlech och uewen nach do sinn. Eng mir geie mol de Mister Goofy iwwerall hinner. An déi gläich Richtung äh, zweetläscht Level vum Spill. Also vum Sektor. Wat herno kënnt weess ech jo net. Ka mer awer virstellen, datt mer herno wahrscheinlech mussen. Nach op déi Wärzpassagen zréck. Mir hunn do nach eng gréng Fläch. Kucke mer déi och nach iergsti ze léisen, respektiv och nach en Level ze fannen. Dat ass sécherlech do uewe vläit op wat der iech no der Story gemeet kréie. Kucke mer mol hei. Also ech fann do de leschte Level net méi. Vläicht spangen ech dohinner. Missten iergsti erëm eropkommen, mengen ech. Haaptsaach en Zickzack hei gaangen. Net schlecht. Gemeier keen iwwerall hin ze schmeissen fir vläit eppes nach ze fannen. Dann muss man kucken en aner Wee dat mal definitiv anzeschloen. Ech kucken an ze während der Woche eben nach äh, wéi wat Splatoon also alles spielt. Ich muss wirklich zouginn, bis op een zwee Leit wat op Hardcore-Spiller aus dem Land sinn, Mécht dat quasi kee méi? Gi mol nach hei kucken, ob mer do wierklech alles gemeet hat déi lescht Kéier, wou mer eis wollten. Näischt hei wäert fënnt. Ja, nein, das war mal do, dann müssen wir gleich bei Level aber denken, wie ich sie komme. Total raus, dann haben Fisch, ja. Äh, voilà, du geht drüber, dann immer den. Dann machen wir mal den Level, gebe ich so, für mit der Zeit gut zu stohlen und dann, für wann noch kein Not gut aus. War mal aber anscheinend, okay, ja. Wie komme ich da rüber? Hm, dat ass awer ganz gutt geméit. Kommt scho gönn drop. Nun ech do vun dem aner Tower gi mol hei rop, da kommen wir net drop. Ja, dat ass Noke, wann du rem ähm, alles immer kriegst, was dat mir sprangen. Dat kann vun do wahrscheinlich rüberkommen. Ich sprang do mal rüber. Gesinn, da kommen nach net virun. Respektiv esou vläit. Also dat ass bëssen Open am Spill, wann s de d'Weeër fräi esou gespillt hues, dann hänks de herno, wann s de vu viru, also wann s de einfach d'Spill eng Kéier ausmëss, fir do rëm hinzekommen. Hei wollt ech och net hin. Kucke mer mol eng Kéier esou eropzekommen. Da wäert mer da sou riwwer kommen, jo. Wëll ech awer elo nach net. Komme mer da sou hei riwwer? Ech denke schonn. Voilà, probéiere mer dat do nach. An dann six hours later, do ass dann de Level. Vum Timing hier misst de leschte Level vum Secteur sinn, wann ech dat do sou kucken.

Mam Tintentuser muss mer d'Zil erreechen, datt mer dat mol ënner een ze kréien, datt mer dat nach kréien. Ech si mol gespannt, ob mer do kënne sou eroffalen. Ech menge sou Levele kann ech mech drun erënneren, datt mer déi schonn eins an der Vergaangenheet haten, wéi dat do da elo klappe wäert. Nëmmen en Tintentuser benotzt heescht soss keng Waff. An da wäert mer wahrscheinlech och beschoss ginn. Mir hunn ee limitéiert, wéi et ausgesäit. Kucke mer mol, wat elo op eis duerkënnt. Wa mer mol esou dee Level esou kënne spillen, da kann dat menger Meenung no relax ginn. Hätt ech scho méi krass fonnt, wa se eis wierklech... Komm ech... Wéi kënnt ee esou erop? Sou, kommen ech erop. An da ginn ech mer déi do sichen. Voilà, hun mer dat och eng Kéier geübt. Also och, dat ass och eng Ulti. Ech benotzen se quasi guer net. Muss nach e bëssen op kucken, wat een hei mécht. Hoppla, dat war net gutt. Mol hei sou eng Kéier Paus ze maachen. Dat do erëm an dann erëm erofzekommen. Sou, dei checkt den Thomas Koeller, also du muss awer scho bessen mat iwwerleeën, oder has de elo ein mëss? Hei ass och eng witzeg Passage, wou d'Iech sinn, a kritt ëmmer de Punkt datts de automatesch erof gees, well d'Ebene méi kleng gëtt, fir hei nach duerno ze kréien, an dann eréischt erof ze kommen. So, hallo hei iwwerleewen. Wat maache mer lo hei? Ah, ech gesinn. Oh, da packe mer, oh, da packe mer se just. Dat war ganz clever. Ech hat bal gemengt, dat wär eng onsichtbar Mauer. Äh, ech war grad gestéiert ginn, also eng Kaz ass hei bannen lo. Déi kann d'Dieren anscheinend selwer mëttlerweil opmachen. Och ganz interessant ze wëssen.

Et ass och ëmmer schéi wann s de ufänks opzehëllen an d'Kaz mengt, ah d'Dier ass op oder d'Dier ass zou. Dat ass mir awer egal. Hei schénge mer eng kleng Arena péckelt ze hunn, fir mer do elo nach hei eise klenge Gadget sichen ze goen. Voilà, an dann, wou geet d'Rees elo hin? Kee weess et. Ech elo, ech si.

Waarde mer mol bis marën. Hun mer elo zwee Stéck. Ok, mir musse esou, dat ass och ganz clever, wa mir op si zielen an awer bis mer eis Rüstung zréck hunn. Ass na coolen Ofschloss, also déi do Passage hunn ech an d'Mëtt erëm kéiert zi. Woah ganz schéi, also richteg schéin, richteg nice Idee. Gefällt mer grad wierklech faszinéiert dovunner. An da sou eben hei d'Zil fäerdeg man, also dat war e coolen Ofschloss fir do dann och op d'Idee ze kommen fir an d'Mëtt eng Kéier ze zilen. An da sou wéi eng Blimmchen déi opgeet hei passend am Fréijoer, am Mee, an deem mer sinn, hu mer dann do d'Géigneren.

Dat mer elo nach kucken Iech si do erop zrem ze kommen Richtung sou 21 hun eppes fonnt heftig gëtt awer net markéiert ne dat ass jo ganz cool also gëtt witzeg fir hei dann herno op 100 Prozent ze kommen mee mer kommen elo sou awer emmer erop dat ass ganz sozial an da maache mer eis stelle mer eis prett hei do uewen eng kéier ze wurschtelen. och vill besser geet mat Blëtzbësch ze hantéieren, wéi verschidde Leit ëmmer esou schéi soen, dann hätt mer vläicht mat him och kënnen nach schwätzen. Awer Dénger krut da vläicht hei nach eng Kéier e bëssen ze sichen, wat hei kéint hei uewe feelen. Muss jo bal hei uewe nach eppes sinn. Oh, do ass nach eng gréng Passage hei. Oh, em Gottes, oder ass et wierklech dee Loftballon do drënner elo? Wann et deen awer ass, gëtt dat richteg witzeg, fir deen ze kréien. Also an der Passage do ënnen, do hunn mer jo scho gecheckt. Also ech kucke wierklech elo, fir dat do iergendswéi esou ofgeschloss ze kréien. Mä kuckt, em Gottes Wëlle, wéi soll mer dat hikréien? Gëtt wierklech spaasseg de leschte Secret do ze fannen. Ah hatt wëll net mat eis schwätzen, ok. Mir stinn op, also et muss schonn hei uewen eppes sinn, oder ass et wa mer dee just do opschléissen dee Level, ob dann de Level, also de Secret gemeet ass. Probéiere mer dat emol einfach, géif ech soen. Dréine mer en op, gëtt gespeichert an Tatsaach dass ofgeschloss, mee de Level, also den, wéi soll ech erklären, dass nach net erkundet. Ass dat well mer de leschte Level nach net gemeet hunn oder hu mer wierklech iergendswous ee Pixel erëm net fonnt? De Level heescht Selwerglanz mat Silhouetten. Kann ech mer net virstellen wat et ass. Ech kucken eng Kéier op d'Zäit. An ech giff soen, dohinner komme vläit scho nächst Kéier, wie weess. He? Ech giff eben lo dann kucken, fir hei eng Paus ze maachen, deen hei Part ofzeschléissen an dann nächst Woch, respektiv elo am Stream, d'Finall ze probéieren vun Splatoon 3. dem Story-Modus oder se mol sou nach ee vun de leschte Bossen an duerno kënnt d'Finall. Ob ech d'Finall awer haut nach hikréien, kucke mer dann. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken op Youtube an op Twitch geet et dann zumindest virun. Bis gläich, respektiv bis déi nächst Woch. Ciao ciao.